okay hafha na ronewa mugivhi muṅwali wa bugu ya dande dande ndi ḓo humbula uri a ri vhaele yone kha musi kha bono ḽo thoma ri pfhe uri bugu zwavhuḓi ndi ani Eh, hafha ndi ḓo vhala kha luṱawani kha bono wanu upfhi ngei vhukamoso holdings pretoria ofisini ya lufuno u dzhena ronewa o fara faela dza masheleni a henefho hune a shuma hone. Lufuno ene o vha o dzula a tshi khou puṱedza luṱingo. Ronewa o fara faela ya mushumo. Muhulwane wanga, ndi khou vhona hu na zwiṅwe zwine thi zwi pfesesi nga mabammbiri a mushumo. Lufuno, ndi zwifhio zwine na sa khou pfesesa? I ḓani nao hayo mafhungo nga vhuḓalo. Ronewa, Hu na tshelede ine i vhonala i tshi khou ngalangala. miṅwaha yo vhona ine ya vhonala i tshi khou ngalangala miṅwahani miraru yo fhelaho, na zwino i vha i tshi khou ḓi ngalangala. Tshiṅwe tshifhinga nda ḓelwa nga mbudziso ya uri iyo tshelede i fhelela ngafhi. Lufuno. Ri ḓo zwi sedzulusa nga nḓila ya vhuronwane. Hone inwi aya mafhungo ni khou a dobafhi? Ronewa, Nṋe ndi General. Auditor wa heyi khamphani, Fhano hu na zwifhinga zwine nda tea u sedza muvhigo wa masheleni luthihi kha ṅwaha. Tshiṅwe tshifhinga ndi tea u sedza lwo no fhira luraru hu itela uri mafhungo a vhe a vhukuma. Lufuno, a tshi sedza a tshi dzhena a tshi dzhenwa ro nwa ha nwana. Khonani, Zwi nga vha hani ra ṱangana ngei kilabuni ya Monte Pretoria ro ṋewa, nṋe ndi dzula. Ndo anganya nga mushumo u itela uri masheleni a khamphani a vhe o tsireledzea. Lufuno, a tshi khou lingedza u khaula nyambedzano, Inwi ni songo vhilaela, kha ri ṱuwe ngei Monte Pretoria nga awara ya sumbe. Ronewa, a tshi tenda nga ṱhoho a fhedza a bva nga muṋango, Ndi ḓo ita uri ndi swike henefho Monte Pretoria. Lufuno, a tshi bvisa maṋo a mandunga-mmbi. Hoyu ndo mu wana. A hu na hune a ḓo ya hone. Ndi tou founela mushumisani u ri iḽa tswukhuvhili ro i wanela mulindini. Zwenezwi Lufuno a kha ḓi amba a a eṱhe ha vho tshi dzhena luṱingo. Ndi Tshivhilinge. No ṱwa hani khonani yanga khulwane? Ndo ṱwa zwavhuḓi. Hu tou vha uri, hu tou vha uri na vhuya na founa hu na mafhungo mahulwane. Tshivhilinge, Samusi nṋe ndi mutholi. Samusi nṋe ndi muṱoli wa kha muhasho wa zwa masheleni, ro ḓelwa nga ro ṋewa nga fhungo ḽa masheleni o ngalanga lwa miṅwaha yo fhelaho. Lufuno, Ndi ndi ḓo ṱangana nae nga madekwana a ṋamusi, ndi ḓo mu ndi ḓo mu vala nga zwigidi zwa maḓana a dzirannda. Tshivhilinga, Hone ndi na vhuṱanzi uri a zwi athu u swika kha vhahulwane vha khamphani. Lufuno, Hai, na luthihi! U vhonala sa, u vhonala a sa athu kholwa kha zwine a khou vhona. Zwe, zwenezwi a kha ḓi ṱoḓa u kholwa, haya mafhungo kha ri ma shume. Tshivhilinge, Ndi, ndi ḓo pfa nga inwi. Matshelo ndi tshau uri no tshimbila hani. Bono 2, Ro ṋewa a nga ngomu moḓoroni wawe wa vhutshilingili a tshi khou bva ngei mushumoni Vhukamon Soo Holdings o livha ngei muḓini wawe Sunnyside. Ro ṋewa. A tshi khou amba nga muhumbulo a eṱhe moḓoroni khathihi na u thetshelesa muzika nahone u tshi khou pfala nga nḓila i takadzaho nḓevhe. Lufuno a tshi vhuya a ri, Ri ṱangane ngei Monte Pretoria Club tshifhinga tsha mushumo tsho fhela, u khou humbula mini? Hezwi zwithu a zwi ḓadzi mudzio ngauri na ḽiṅwe ḓuvha a thi humbuli ndo dzula nae kiḽabuni ri tshi khou haseledza nga mafhungo a mushumo. Tshine nda pfuvhidzelwa tshone ndi mafhungo a mushumo, a hu na na zwiṅwe. Arali u ṱoḓa u ṋea nṋe masheleni ayo tshanḓanguvhoni, a zwi nga konadzei na luthihi. Muthu u ḓo tea u lifha milandu yawe. Moḓoro wa rwa wa vha u tshi khou dzhena ngei Sunnyside nga madekwana. Afho ḓuvha ḽo vha ḽo no tiba vhukuma, hu sa athu hu sa vhuyi ha vha na phosho samusi u dzi sa babuni. Phindulo. E, a tshi khou bika tshilalelo. Ndi a fhulufhela u ḓo vha e o neta vhukuma nga mushumo, zwi tshi vho ri tshi tou vhonala uri ha ngo vhuya a takala nga mushumo. Thaidzo ndi mini? Ro ṋewa a tshi khou ri tsitsa thayu yawe. Mushu, e, mushumoni e hu na masheleni e o ngalangalaho e a sa ḓivhei uri o fhela ngafhi. Phindulo, A tshi dzula fhasi fhaḽa masofani, kha tou ṱalutshedza zwavhuḓi. O ri o tou zwi wana hani? A tshi vhea bege ya laptop fhasi. Vhege, vhege dzo fhelaho ndo ḓo dzula fhasi nda sedza masheleni a khamphani nda wana hu na masheleni a swikaho dzimiḽioni dza mahumi mararu a sa vhonali uri o fhela ngafhi. Phindulo, Nga murahu ha musi ene o wana mafhungo a shushaho a si khwine a bva khazwo, nṋe thi ṱoḓi u vha tshilikadzi ndi tshe muṱuku. Ndi amba ngauri U ḓo wana vha sa lwa lufuno vha tshi ḓivha uri tshelede yo fhelela ngafhi. Roneo, Nṋe ndo humbula u shumana nazwo ngauri ḽiṅwe ḓuvha ndi nga vhuya nṱhaṱho yanga nda pandelwa mushumoni. Ndi ḓo tea u u zwi sedzulusa zwavhuḓi hu si na u sia tombo nṱha lini? Phindulo, A tshi hanedza nga mu, a tshi hanedza na muhumbulo wa Roneo, Nṋe ndi vhona A tshi khou thoma, nṋe ndi vhona e a tshi khou thoma mulilo une a ḓo balelwa u tsima. Ronelwa, A tshi dzhia khili dza moḓoro nahone ndi ḓiṱuwele ndi shumane na haya mafhungo zwinzhi zwi sa athu tshinyala. Phindulo, Muthu wanga a songo ita zwi songo ḓaho nga nḓila, kha thome a ime. Ronelwa, A thome a ime ndi lugise mafhungo a, mafhungo.

Nda ḓi tou vhuya ndi na miṅwaha ya 6 u bva ngei ndi tshi khou pfulutshela hanefhaḽa Nzwelani u bvela phanḓa na Aksana. Nda ḓi thoma hanefhaḽa tshikolo hune ha pfi Maimatshena Primary School, u bva hafho nda fhirela ngei sekondari ya Ndaedzo Secondary School. U bva hafho ndi tshi tou fhedza u phasa maṱiriki nda mbo ḓi vha ndi khou ḓa hanefha yunivesithi ya Venḓa i no pfi Univen. Ee.

Hu na khaedu dzine ṱhamusi vha ḓo ḓi wana vhathu vha sa funani ngori muṅwe u khou ita zwithu zwavhuḓi mushumoni hanefho nga ngomu zwine zwine zwa amba uri ndi khwine ri mu bvise riṋe ri sale ri tshi isa phanḓa na zwithu zwashu. Arali vha nga tou sedzesa heyi bugu ya Ita Neta ndi yo ḓi sendeka nga kha Vhuyaḓa he ya vha hu tshi khou itiwa kha khamphani i no pfhi ya Vhukamoso Holdings. Ee, hafho kha Vhukamoso Holdings ho vha hu tshi khou tswiwa masheleni ṅwaha muṅwe na muṅwe. Muhulwane wa kha mu, CEO ya khamphani na vhashumisani vhawe o vha a tshi khou ḓi.

Ekani vhaḽa vhathu vhe vha ita tshikwekwe muthu ya vhori hey nṋe ndi nga si kone u dzula na na mafhungo mangafha ndi khwine ndi ndi a report kha khamphani kha muṋe wa khamphani uri hu na mafhungo haya na haya na haya ndi hafho he ya vhala vhathu vhoṱhe vha tshi swika vhana vha ḓo pandelwa mushumoni a pfhi thundu dzavho ngori vha vha vha na thundu nnzhi dzi ḓo to rengisiwa uri dzi lingedze u vhuisa tshelede.

Iṅwe challenge ine ra ṱangana nayo ndi ya ya ya ya editing zwi a konḓa nga maanḓa uri bugu i to edithiwa i vhe right. Okay a ndo zwi pfhesesa mara kha vhaṅwali hafha vhavenḓa kana vha dziṅwe nyambo o ndi muṅwali nda ndo mu sedza nda ri hoyu ndi tshi mu sedza u a inspire ndi muṅwali nda ṱoḓa nga ene nga kuṅwalele kwawe kha musi exposure nga nḓila ine brand yawe ya vha ngayo u hone. Ee u hone muṅwali wa hone.

Ee, vhagudzi vhashu uri dzo no vha dza kale. Ndi uri dzi kha ḓi amba nga kuitele kwa kale, ende shango ḽi khou tshintsha, shango ḽi khou tshintsha, thekhinolodzhi i khou ḓala. Ndi nga ita example nga kha uri vhone bugu ye vha vhala tshikoloni, nga ṅwana nṋe ndo i vhala heiḽa bugu mara i tshi kha ḓi vha tshikoloni, zwine zwa amba uri a hu na tshanduko. Zwino nṋe ndi khou ḓo ri hedzi bugu dzine nda khou dzi publisher ndi ḓo ri ndi khou dzi publisher nga

okay a ni ḓo zwi pfesesa vhathu vha khou ḓo ni kwama ndi dzifhio nomboro vha khou ni founela ngadzo kha musi vha khou ḓo renga dzibugu vha khou ḓo shuma na ini vha ni kwamisana Eh, na vha nga nkwama na fhiḽa kha henedzi nambara dzine dza vha dza 079 86 36 211 okay Eh, ndi nga dzi dovhola ya nga zwi dovholola okay 079 86 36 211 Eh, hafhaḽa kha Facebook i ndi na ndi na account yanga ya Facebook ine ya pfi Mukibi Bruce Roneo nda nga nkwama khayo mara arali vha khou nṱoḓea zwa dzibugu nga maanḓa ngori ḽa yo ṱangana ne mm. eh vha nga ngwana kha page ine ya tovha ya dande tande ḓera mabugu ndi yone hone vha to senda message ndi a ṱavhanya nda u fhindula okay eh hedzi namba founu dzi a shuma na kha WhatsApp kha vha ṱavhanya na WhatsApp nga ngei kha Twitter ndi Mukibi Roneo Bruce kha Instagram ndi ndi storyteller books eh, kha email iyi ah, kana ndi i ambe Ah, ya ḓe tora email. Eh, ndi o lwela 77@gmail.com Okay. eh, Okay, hai ro livhuwa nga maanḓa.